Татарны татар итеп яшәтүче мөгаен гармун моңыдыр. Элек-электән яшьләрнең бер бәйрәме дә җыр моңсыз узмаган. Бүген сезне оста кулы түбән камылы Наил Миннебай белән таныштырасым килә. Исәнмесез, Наил абый. Ә, саумысыз.
Музыка уен коралларына кызыксыну кайчан уянды?
Музыка уен коралларына минем кызыксыну үзем тәпи йөри башлаганнан бирле инде. Урамнан узалар, Без урамның кара авылының уртасында, мин туып үскән су буенда күпердән безнең чыгалар. Мин әле бәләкәй йөри генә башлаган, ну, колаклар ишетә уже, уже баш күпмедер эшли, уже аңлый. Урамнан узалар тальян гармуннар, кала куллы тальян гармуннар уйнап. Шунда инде, эх, бер тотып карыйсы, эх, шулай уйныйсы дип ни. Алар Бер чакрым гаһәлле авылның э, авыл зур, эшсез хуҗалык. Э, бер эш чакрым авылның озыны ике урам. Безнең урамда инде икенче бригад диләр инде ни. Шул авылның башыннан китәләр дә теге башына төшеп икенче урамны әйләп басма анда безнең диләр икенче урам ерак түгел инде ни ничәгә тергә Урамнан икенче урам узганда әпәт якынрак ишетелә. Эх, бер тотып карыйсы, эх, бу менә шулай кебек, болар кебек уйныйсы дип хыялланыйм бала чактан. Мин Тальян гармон нигә Казан музыка фабрикасына җибәрдем дә заказ почта белән. Ул инде 17 тәңкә тора иде. Ну, шул 3 тәңкәме, 5 тәңкәме, ни, Почта белән э, кайтаккан өчен. Мин инде уже беренче класста бетергәндә уже уже шактый уйный башладым. Икенче класска кергәндә мин инде җиденче сигезенче классларда сигезҗанлык мәктәбе биетә идем. Җиденче шул зур класс укучы ниләрне. Һәр тәнәфестә мин генә уйныйм. Мәктәптә андый тальян бар. Менә мондый, ләкин бу инде минем кулда эшләнгән, ә ул фабрикада эшләнгән инде 12 клавиш, бу да 12 клавишлы, монда эчни баса куплар ниләре, аны колоколуги. Миндә дә бар, ул язга тау кайтты инде бер 4-5 айдан не мәктәптә бер бар, клубта бар, клубта завколуб инде Шамил абый ике ир тартылды тора иде, ул инде Минем уйнауларны белгәч, ул бит мәктәптә ишетә, белә инде ул бит, ул бөтен нәрсәне дә күренә, ишетелә, ни. Э, мине чакыра башлады, давай яшьләр кичәсенә вечерга, ни. Мин инде бара башладым. Шул 9-10 яшьтә мин инде урынды алмашка инде 20 яшьлек абыйлар белән кайсы армия Китәген әле кайсы, кайткан уже алар инде уйнаучылар бар, алар әле күп, алар бер унлап бәлки булгандыр, станучылар бер биш алты булгандыр. Мин дә аларны, алар бит ары, анда бит алар акчага эшләми, мин дә аларны алыштырып уже биетәем. Бию көйләре. Сез беләсез, түгәрәк таптанып әйләнелер дә. Әйе. Аннары сине култыклашып, безнең уңга табан гына әйләнелер. Хәзер инде мин инде Дөрес, бу гармуннарда, тальяннарда да монда мәктәптә өйрәткәләдем. Курайда да шул эшләдем инде бер 25 еллап инде бөтенесе алганда ни. Хәзер дә әле мин уйнап утырам, әйтәм, мине күп җирләргә чакыралар, халыклар дусты дип торада. Ул ниләргә дә Тукай библиотекада, паркларына да, так бүтән җирләргә дә дөрес мин туйлар да, юбилейлар да уздырган бар. Э, менә шул тальяннар белән ике рәтле коробка белән баян белән Наилә абый, ә сез бит менә э, тольянда, курайда гына уйнап калмыйсыз, сез аларны үз кулларыгыз белән дә ясыйсыз. Шуның турында да сөйләп китсәгез. 25 еллап инде балалар өйрәтәм. Курайлар, гармуннар. Мин курайлар, гармуннар сырнайда уйныйм. Сырнайлар ясыйм икән. Монда мына күрсәтергә дә була. Кубызлар да мин ясыйм шулай бар минем. Сатта алган бар шулай. Нидебедене.
Гармун, курай ясау ул бит инде буыннан буынга килә торган э, һөнәр. Менә аларны, шундый осталарны табу бит инде бик кыен, чөнки аларны бармак белән санарлык. Менә э, сез ничек өйрәндегез? Дөрес әйткәндә, мин шундый кеше. Миңа беркем бер нәрсә күрсәткәне юк. Мин үзем менә беләләр, мин э, Дом пионерства Давариста эшләдем. Балалар һәм яшьләр иҗаты сарае инде ул татарча, ә русча Даварис культуры э, Даварис культуры

Мин музыкал службу изучайттым. Мин шундый кеше, мин нәрсәнедер итсәм, тем более музыкальный служба, мин аны пока ясамыйча, миңа ашарга эчәргә кирәкми, йокыга кирәкми, мин аны ясап чыкмыйча, пока кембер кеше бит бар монда, миннән дә оста уйнаучылар бардыр. Но мин ала гына тук була алмыйм. Мин аны Үзем ясап конструкция изучай итеп немичә мин кәнәгать була алмыйм. Мин инде аларга үземчә ирештем дим. Ә бер курай ясау өчен күпме вакыт кирәк? Бөтен материалның, бөтен инструментның әзер булганда инде бер шулай арасында чәй эчеп итеп бер ике сәгать ярым өч сәгатьтә ясарга була инде. Шулай тиз. Ну, мин шулай эшләп, бүтән кеше мурт ул кеннәп тә бу эздер мурт атлалап та, ну, таны бит уже аның бөтен черти уже, бөтен ни, ничего булра, мин уже алдан беләм, что ул минем килеп чыгачак. Кура ясау өчен нинди материаллар кирәк? Кура ясар өчен
беренче э, материал труба кирәк. Та, труба дигән сүз кепшә инде ни? Чаңгы таягы.

Ә була 15 метрда, ул элек заманда хәзер бөтен нәрсәләр пластиковый даигалар э, төпкә таба, нигә таба э, шылайып килә. Әлек алар турга булай машлай. Бер чаңы тагынан эшне ясап була инде. Теге кызга озынраган бар, дүртне ни. Э, ну, инде бер ише материалганда бер 30 сантиметр буласың, чтобы мәскә. Менә монда, менә бу таналышта курай ясар өчен. Ә болай инде менә мин аның ни диаметрын тикшерәм. Менә диаметры булырга тиеш ичкесе где-то 13 инде ким дигәндә 13 булырга тиеш. Минем расчет буенча. Аннан соң кисәм менә уже Кирәк кирәк озынлыкта корай башлай не кәпшәне. Мына кисеп чыккач, 200 мына минем монда инде 285 миллиметр, ул 28 сантиметр ярым инде. Ну, если не булса,

Мин иң катлаулы әйбере аның нене сыбызгысын ясавы. Монда татар коенда нәрсәне тора инде, балалар сорабылар, нәрсә анда, нәрсә нинди тавыш бирә. Тавыш бирә сыбызгы. Э, тавыш ясаган соң инде уже бүтән ниләрне мин уже аның бекене уже ничек итергә ясый башлыйм аннан соң кыршау аннан соң инде тишекләрне итә башлыйм карандаш белән сызам да тишә итеп и ни белән тишәм минем белек инде Кул белән тишәтәр, хәзер инде электрический дрель белән ашай еп чыгам араларын. Ә тишекләр буенча ничә тишек булырга тиеш? Ул аерым һәрбер курайдамы? Тишекләр буенча
ул татар курайлар бар да тишек саны бер тора. Элек инде ул ике генә булган, андый курайлар өч тишекле, дүрт тишекле ясаганнар. Ну, ул әс тишекле курайларда Анда люб- бөтен көйне уйнап булмый. Бу инде җиде тишекле. Башта менә сыбызгыны хәзер нитәбез, мин менә ки- я- ясадым тәрзәсен. Мин менә и, куям беке. Менә бекене инде менә ни белән ни эшләп итеп ни
Шулай кагып куясың. Да, кагып куям. Менә ул инде тәрәзәсе, менә бу минем тавыш тәрәзәсе это 6,5-7 мм булырга тиеш. Аны мин инде нинә карап, тавыш беренә карап, нинә карап, не килим. Менә күрсәтә алам хәзер менә иткән ни белән дә уже я салган шул ук менә ул да хәзер тавыш белән да әз генә эше интәсенә калды. Теге шефка бит кенә әйтә сакалда зрак, матур булсын гына, ул инде уже, мыни, хәзер ясаган. Монда аннан соң бер нәрсә не бар хитросты, һәрбер тишектән эчәр тавыш алырга була. Например, монда рейкен, беренче төсәү, Аны беренче октавы, икенче октавада менгерәгә була. Ничкесен катырак өрәсен дә үзенә үзе монда сигенченегә менеп утыра. Монда безне без сигенчедә тагы безнең бармаклар күрәсең, монда өчәр бармак кына уйный. Монсын ул күп килә, конечно, монса, конечно, монда өч тана сәүнәргә була. Наил абый безнең тапшыруны карап, кулларына курай, гармун алырга теләүче түбән камларга нәрсәләр киңәш итер идегез?

Һәм э, тапшыру ахырында инде безне тагын бер э, җыр белән сөендереп китсәгез бик рәхмәтле булыр идек. Уйнап, уйнап күрсәтергә.
Әйдәгез, әйе.

Бер күпле сезгә сагыну дигән көй. Афәрин, бик матур. Менә кеше бит инде калыр китә, бар татарларны чит илләрдә Татарстанга гына түгел, без Татарстанда Аллага шөкер яшибез. Мин Самар өлкәсендә элеге Куйбышевка үссәм дә, мин саф татар мөхитендә үскән кеше.